Shwmae! Yn y fideo hwn dwi'n mynd i parhau gyda'r yr dysgu sut i raglennu yn yr iaith Vim Script. Yn y fideo hwn dwi'n eisiau i arloesi sut i raglennu gyda'r yr ffwythiant i mewn yn yr iaith hon. Felly nawr os yr hyn yn golygu yr ffael arbennig ar gyfer yr meddalwedd Vim sydd yn galw Does dim ar ec gyda'r y llythrenne ar ec yn cynrychioli yr geiriau rhedeg gorchymyn sydd yn erthygau mae'r yr feddywedd ddim yn darllen oddi wrth yr ffael hwn pob tro y mae'n yn cael ei galw neu yn cael ei rhedeg. Ac fel dach chi'n gweld ar y sgrin oddi wrth yr fideo o'r blaen, mae gyda ni y dwy llinell gyda'r y cod, sef yr un ar y llinell 2 gyda'r y gorchymyn i osod yr chri llinell neu i arddangos y chri llinell yn yr feddygfedd ddim ar y ochr chwith. Felly dyma rheswm pam ydych chi'n gweld y rhifau 1, 2, 3, 4 ar y ochr chwith. ar yr gorwy neu lled ymyl ar y ochr chwith o'r feddwedd ar y sgrin, ac yna'r ar y llinell pedwar mae gyda ni yr gorchymyn i adleisio y llinell Hello Byd. Felly ac rydyn gallu gwirio y ffaith mae'r er meddwedd ddim yn darllen yr fel hwn pob tro y mae'n yn cael ei redeg. Achos os ydyn ni yn adael yr ffael hwn trwy'r mewnbennu y gorchymyn cyw i adael, ac wedyn os ydyn nawr yn rhedeg yr meddywedd unwaith eto gyda'r gorchymyn vi, ac wedyn yr enw o'r ffael vim rec. Felly, fel dych chi'n gweld, mae gyda ni y llinell Hello Beats sydd yn cael ei arddangos pob tro ac wedyn mae angen inni i pwyso ar y botwm dodiad i barhau ac mae'r hyn yn digwydd pob tro yr ni'n yn rhedeg y gorchymyn, ddim neu VI, beth bynnag y fel, felly os yr ni'n eisiau i golygu er enghraifft y fel gyda'r enw .bash arec fel hyn, Mae'r unwaith yr un peth yn digwydd, fel yna, ac ati. Felly beth dwi'n eisiau i'w wneud nawr yw, dwi'n eisiau yr llinell i arddangos nid pan ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn, fi ai neu ddim, ond dim ond pan ydyn ni'n yn mewnbynnu y gorchymyn, neu rhyw orchymyn i arddangos fe, felly ar gyfer hyn rydyn yn gallu defnyddio y ffwythiant. Ar gyfer hyn mae angen i ni i defnyddio y arwydd ar ffwythiant ac wedyn yr enw o'r ffwythiant. Yn yr iaith Vimscript mae'r angen ar gyfer yr enw ar gyfer pob ffwythiant i dechrau gyda'r y prif lythyr N, felly ac rydyn yn gallu galw y ffwythiant hwn, prawf un, gydag y prif lythryn P, ac wedyn mae angen i ni i defnyddio'r ar cronfachu crwn ar gyfer y ffwythiant, ac wedyn mae angen i ni i cael y ffwythiant gyda'r yr arwydd ar diwedd ffwythiant yr un gar heb unrhyw gwaglau rhwng y ddau air, ac wedyn Os ydych chi'n achub y ffeil fel yma, nawr os ydych chi'n unwaith eto yn rhedeg yr ffeil trwy galw ar yr gorchymyn tarddiad ac wedyn gwagle ac wedyn yr canran nod fel hyn, i ddarllen y ffeil hunan ac wedyn nawr os rydyn ni'n yn antrefi i mewn yn yr ffordd gorchymyn drwy bwyso ar y botwm ddianc ac wedyn i mewnbynnu yr llawn gwahanol ac wedyn os rydyn ni'n yn mewnbynnu y gorchymyn i galw prawf 1 A dyna ni, mae'r llinell Helo Byd naw yn arddangos. Felly nawr os ydw i'n yn adael y ffael hwn, ac wedyn unwaith eto yn entreddu union yna fe, unwaith eto trwy'r mewnbynnu yr unwedd gorchymyn fel o blaen, vi.vimrec, Nawr rydyn ni yn dod i mewn sydd ymlaen heb yr dangosiad o'r llinell Helo Byd, felly os rydyn ni eisiau i arddangos yr llinell Helo Byd nawr, mae angen i ni i unwaith eto i dod i mewn i'r yr ffordd gorchymyn ac wedyn y llan wahanol ac wedyn yr gorchymyn galw ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw o'r ffwythiant Prawf un gyda'r briflithren P ac wedyn yr cromfachu crwn. A dyna ni. Ond dwi'n meddwl mae'r er, gorchymyn galw ac wedyn yr enw'r o'r ffythiant ac wedyn y cromfachu crwn yn ychydig yn ormod pob tro yr ni eisiau i alw ar fythiant felly peth rŷn yn gallu gwneud yw rŷn yn gallu defnyddio yr arwydd ar gorchymyn fel hyn ac wedyn rŷn yn gallu creu arall enw ar gyfer yr gorchymyn yn ytrach nag angen i mewnbynnu y gorchymyn galw ac wedyn yr enw o'r ffythiant ac wedyn y cyfrachlu Cŵn, rhyn yn gallu dim ond mewnbynnu rhyw gorchymyn yn uniongyrchol, fel er enghraifft rhyn yn gallu mewnbynnu y gorchymyn P1. Ar y pwynt hwn, mae'n angen i dweud mae angen hefyd yr gorchymyn i darcheu gyda'r y prif lythren. Mae angen i fod, er enghraifft, y prif lythren P, Ac wedyn, y gweddill o'r gorchymyn. Ac wedyn, mae angen i ni i defnyddio y llan wahanod, ac wedyn yr gorchymyn galw, ac wedyn gwagliau, ac wedyn yr enw o'r ffwythiant, ac wedyn y crynfachu crwn fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n ychydig y ffael, ac unwaith eto yn darllen yr ffael union yn yr rhagorfa trwy'r mewnbynnu y gorchymyn tarddiad ac wedyn yr canrannod i arthygau i darllen yr unwaith ffael ac wedyn nawr os yr yn unwaith eto yn Yn trefi i mewn yn y ffordd gorchymyn trwy pwyso ar y botwm dianc ac wedyn y llan atanod ac wedyn os ydych nawr yn mewnbynnu yr demond y gorchymyn prif rhifyn P1 a dyna ni mae gyda ni y llinell hel y byd ar y welod o'r sgrin ac oherwydd rydyn yn defnyddio yr ffal arbennig Dot ddim ar ec. Os ych chin yn gadael y ffal hwn ac os yn eisiau i mynd i ffal arall, ac wedyn os ych chin yn gwneud yr un peth trwy'r pwyso ar y botwm dianc i ymtrethu i miwn yn yr ffordd gorchymyn, ac wedyn y llawn wahanod, ac wedyn yr un Gorchymyn fer o blaen, sef y prif lythryn P ac wedyn un. A dyna ni, mae'r yr un peth yn digwydd, mae'r yr llinell Hello Byd yn arddangos ar y gwelod o sgrin fan yma. A dyna ni gyd ar gyfer nawr, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.